Agya, Nyame nhyira wo. Eti no, ɔbaa no obu nanikyie kɛkɛ anaa ɛna obu nanikyie no na ogyae ɛnwom no to anaasɛ ogyae deɛ ɔreyɛ no. wɔngyae to adeɛ no tuu no nti ɔhyɛ ase sɛ wɔdi n'atɛm. etu no hmm. ɛna ɔstarte sɛ ɔdi n'atɛm ɔdi n'atɛm okay okay ɛɛ mɛka sɛ ɛyɛ abufuo ɛyɛ abufuo n'akoma ae ɛyɛ abufuo ɔn sɛ ɛɛ nipa biara yɛ nipa hmm. a ebedu baabi a sɛbi baabi a obu nfuo koraa no wobɛhyia wo falasini bi a mhm. sɛ falasini no ɛbɛyɛ biribi a obu mhm. bɛfu. Ana yɛaka sɛ wonyɛ? Efisɛ sɛbe nipa biara yɛ nipa wɔ asase wei so o. Mm. Mekaa sɛ berɛ bi akyɛ papa bi ne wura fi ne position na ogyina platform bi so kasa na obi kɔyɛ twea.
Who said twea? Yɛ yɛ twea na ne bufu yɛ ɛde ɛde mike ne to wɔn a who said twea no sɛ ɛbɛyɛ yi wɔ kurom apaa. Mefe sɛ wɔyɛ nnipa, enti no eh, yɛnsusu sɛ yɛbɛbu no fɔ wɔ eh, ɛkwan bebree so. Sɛ be anikyie no amma a, anka ebi a kasaa deɛ no nso ɛmma. Wohwɛ Bible mu koraa a, ɛdu baabi a Paul ɛdu baabi no, Paul bu fu yɛ ɛma ɔka kyerɛ Galatiansfoɔ, Galatians 3 sɛ Galatiansfoɔ a moadwene nyɛ adwuma a monni ti. Thank you. ɛde abufuo didi wɔn atɛm ɔn edu baabi a sɔfoɔ bufu ɛnwomtoni bufu sogyani bufu polisini onipa bia bufu ɔn eti sɛ woyɛ sɔfoɔ koraa na edu baabi a na sɛ wobu kofu a obi sɛ ɔyɛ man of god. woyɛ man ansa na god no ɛbɛka ho mhm. man ne wɔ adwuma a ɛyɛ ɛna god no nso wɔ n'adwuma a ɛyɛ sɛdeɛ ka jesus ɛnka nkyerɛ ɔhen herod sɛ wɔyɛ wɔyɛ sakraman yesu kristo ebie n'ano ka kyerɛ herod sɛ wɔyɛ sakraman mm. the word sakraman no sɛ wabɔ n'asu mhm. kyɛ sɛ wɔdi n'atam to the no last atamdidie. Mm. Ɛmaa Herod gyina hɔ no na wanya so automatism. Atase ataseɛ akyɛ no. Eti no onipa deɛ sɛbe ɔyɛ nipa. Eti no ɛɛ enu kwan sɛ edu baabi a sɛbe mpere aduasa wohu sɛ obi yɛ show anaa obi ɛyɛ biribi na wahyɛ daa yɛ sɛ mekɔ akɔsɔ nipa na hwɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a amansan bɛka ne ho asɛm amansan bɛbɔ ne din bɔne Saa deɛ no nso na ɛnyɛ, ɛfiri sɛ Lukefoɔ nwoma no, 17 1 no sɛ sintidua nso bɛba, ba deɛ ɛnam no so bɛba no, yɛ a wɔmmɔ mmɔden sɛ wɔn nso wɔbɛdue. Nti wo a ɛnam wo so no nso a wohyɛ daa yɛ boapaeɛ kɔkeka saa no, ɛnyɛ. Na me nua, na woreka biribi. aha asɛ na woka biribi sɛ wɔyɛ ɔbaa ɛna ɔyɛ ɔbaa ana ɛnyɛ wo na aka yɛ wada woroma
program no yɛ mmaa program na nti na ɛsɛ saa noma yi na ɔkɔn seda sɛ ɛɛ eh, program no yɛ ɔbaa program na wosan akɔdi ɔbaa tɛm you get me eh, it doesn't make sense to me. Mm. Yeah, yeah. okay mate wase wɔ hɔ but ɛno na meka sɛ sɛbe ɛyɛ abufuo wɔn sɛ abufuo ba Ɛwɔ nneɛma bebree a abufuo yɛ. Abufuo ba a, wan, wan, wan, wanto wo bo ase asɛbe wo yere koraa anaasɛ ebi a wo kun koraa. Wobɛtumi de adeɛ abɔ no wɔ berɛ a w'abufuo aba. Eti no, abufuo deɛ ɛwɔ nipa biara so. Nti na Bible sɛ, Yɛbu mfu, na mmom ma yɛmma owia nkɔtɔ so, ɛma yɛmfa nyɛ bɔne. Eti mefiri sɛ yɛ abufuo. Sɛ wei ne first time a wakogyina ayi so a sɛ biribi saa asi anaa mɛboa anaa ebi asi da. ofi sɛ bia mɛnti sɛ bi asi da. ebi nsi da nti ɛyɛ abufuo nti abufuo no na ɔde ɛkɔ yɛ sɛdeɛ ɔde yɛ ɛne adeɛ nti no ɛgya ɔbɛyɛ ne dɛn yɛmfa nkyɛ no ɛne adeɛ but yɛ a na edu baabi a ɔyɛ ɔbaa ɔyɛ ɔbaa no mo no yɛnya sɛ kasa no kan okurom ha yes yɛnya sɛ kasa no kan wɔ Ghana ha. Ɛtɔ da bi a, ɔbaa bi bɛtumi ayɛ adeɛ bi yayaaya, negative adeɛ yayaaya de atia bɛrima bi. Ɔkɔyɛ pɛ ɛna ɔyɛ ɔbaa, ɔkɔyɛ pɛ ɛna ɔyɛ ɔbaa. But sɛ nipa na ebi a ɛbɛka sɛ ɔyɛ ɔbaa nso no, n'ano dendenden, n'ano yayaaya, nko akɔka bi a, yɛ sɛ ɔyɛ ɔbaa. Mmebusɛm nso bɛkyerɛ wo 9:13, Proverbs 9:13. Wɔso ɔbaa biara nso ɔyɛ kwaseɛ biara nso pɛ kasa. yes proverbs nine thirteen ɔbaa bi ɔyɛ kwaseɛ bi apɛ kasa bebree ɔpɛ kasa bebree dodo ɛnyɛ me ɛnyɛ ɛnyɛ sɔfo kum kyakya ɛnyɛ na me twerɛ bible ɛnyɛ me na me printi yɛ. basa ebi ɛwɔ in the context ana. ɛnu anam aka no ɛyɛ straight content sɛ content o sɛ dɛn ɛyɛ straight. Ɔbaa bi ɔkasa bebree gbogbogbogbogbogbo no, daabi, Bible sɛ sɛ ɔbaa no, ne sɛbesɛbesɛbe ne ti no si ne kɔn so kwa. Eti edu baabi a, yɛ a yɛmfa nokorɛ nto baabi a ɛwɔ. Wɔn sɛ, I think sɛ, ɛɛ, obi a condemn deɛ me nua ɛken, ɛɛ, ne din yɛ dɛn? Thank you. Obi a condemn deɛ ɔyɛɛ no. But deɛ ɔbaa no so gyina hɔ no a ɔyɛeɛ no, ɛhɔ deɛ yɛmfaa sɛbesɛbe, yɛn ani nso nkɔɔ hɔ sɛ yɛbɛkɔn dɛm. Because ɔ- okay. Then ɔyɛ. ɔnyɛ hwee Ah! Sɛ sɛbesɛbe sɛbesɛbe, wabu ɛ- anikyie na ɔbuiɛ no, ɛno na akɔkɔ so saa commotion yi. mm. a ɛde problem na ba. na na ebi ne na ho sɛ obu wani kye eh. in the crowd. ohun yɛ. sɛ ebi yɛ obi yɛn sɛ yɛ onipa dɔm sɛ eh. obi dɔbere n'ani na w'ani akɔtɔ n'anim a how do you assume sɛ ɔde wo. na na na ka wɔn ne no a eti kò gyina platform ne so na ogyina wɔn nan no sɛbi sɛbi ofa kyɛ mi ɔno nso n'adwene ni adwuma na wayɛ deɛ ɔbɛyɛ no. ah yɛsi biribi ankɔka yɛka nsɛn. Oh, saa saa nneɛma deɛ ɔmo twerɛ ah. saa nneɛma ɔmo nim deɛ ɔmo twerɛ. dabi ɔmo nim deɛ ɔmo twerɛ sɛ bu. mpatsɔ you see n sɛ yɛ ka asɛm a deɛ yɛ hu ne yɛ bɛ ka. guy nankasa na waba bɛ ka sɛ girl no bu n'ani kyerɛ o ba yɛn yɛn hu saa deɛ yɛ hu yɛn ani sɛ ɔyɛ ano. eti na mi ka sɛ. eti yɛn ka asɛm sɛ na ɛteɛ. Ah, ok eti na ɔsɛbi o ɔno so wɔ hɔ no ɛma mm. sɛ sɛbi biribi na ɛha no. Ɛna ogyina hɔ ara na biribi ankɔ so ansi a menka bi na mate waseɛ mm. wɔ baabi sɛ sɛbesɛbe sɛ ogyina ɔno na ɛsɛ ka otumi hyɛ ne ho so mm. but edu baabi a obi tumi hyɛ daa bɛyɛ obi gyegyefo wɔ bi mm. na wagyegye waa na wakɔ yɛ adeɛ bi ketewa bi ɛsɛ ee. ɛna ɔyɛ ɔbaa ɛna ɔyɛ ɔbaa na ɛsɛ ɛsɛ wɛs na onipa na ɔbaa na ɔyɛ saa no ɔno she has nothing to lose ah etu wo mɛba mɛba mɛba wo na ɛsɛ wo manage wo sɛ wo ɛyi wo ɛyɛ wo anga ne wo ɛyi wo nneɛma ɛsɛ wo yɛ wo na ɛsɛ wo manage wo yɛ ɔbaa na ɔka ne deɛ ɔno deɛ wɔn mu ne sɛ.
Ɛberɛ bi se me me asɔre mebɔ obi deliverance saa meyɛ ye maba maba e maba maba maba maba ofiri na ɛba yo masom dao wabɔ mu ama me
asɔre dɛm wɔ asɔre dɛm wɔ deliverance no ɛna me so me kɔ m'akyi na me sɛ wei wɔyɛ physical demon yɛ sɛ me so me hwe mu bi ma no kama yes demon bi wɔ nom a ɔnyɛ mpaebɔ wɔwɔ yɛ physical wɔhyɛ dabae sɛ ɔbɛhwe wasom adisgrace wo nti maba maba maba no wofiri na ɛbae baabi a wofiri baeɛ ade sotorɔ baeɛ no fa sotorɔ kɔ sɛ wowɔ akwantuo mu wɔ aburokyire na wowɔ sɛ ne sika akɔ ghana Ma menkamfo Lemfi money transfer ɛma wo. Wohu sɛ yɛ dollar rate ne ne euros ne pounds sesei asɛe. Na mmom sɛ woyɛ transfer na wopɛ deɛ ne exchange rate ɛwɔ soro paa kɛse deɛ a medɔfo, ɛyɛ Lemfi. Anigyesɛm a ɛwɔ mu ne sɛ, sɛ woyɛ wo first transaction na wo use the promo code anaasɛ referral code bɔ no a, Me dɔfo, wo wɔ America ne Canada na wo sɛnde wo first hundred dollars anaasɛ first hundred Canadian dollars a, me dɔfo, ɔma wo twenty dollars cash back. Ana dodoɔ no a wɔwɔ Europe no, Germany, Italy, France ne ne mpɔtam mu no nso no, woyɛ wo first transaction na ɛyɛ fifty euros a, ɔma wo fifteen euros cash back. Ana dodoɔ no a wɔwɔ UK no nso, woyɛ wo first fifty pounds a, ɔma wo ten pounds cash back. Ana sɛ wowɔ America na wopɛ sɛ wohyepe wo nneɛma de kɔma abusuafo a wɔ Ghana anaa waa wo mu no, wodi dwuma bi na mmom wopɛ sɛ ɔde nneɛma no firi America ɛkɔ Ghana. Anigyesɛm a mede nam yɛ Box Oak Logistics. Wɔn yɛ door to door shipping company. Wofiri wɔn aka kyerɛ wɔn sɛ ɛnam The Bona Show so na wotee wɔn nka. Wɔn bɛkyɛ wo 10 percent discount. Ana wofiri akwantuo mu so na wokɔ Ghana na wobɛpɛ baabi ada wɔ Kumasi a, Edin no yɛ baako pɛ, Pikash Properties. Pikash nso, wofrɛ wɔn a, ka kyerɛ wɔn sɛ ɛnam The Borna Show so na wotee wɔn nka. Wɔn nso, wɔbɛkyɛ wo ten percent discount.